Pianthar hi zei set hi dah a si? Thlacam hi a si lo, an kan ti fawn. Peknak lei zong a si lo, an kan ti fawn. Thawngṭha a chim ve kho lomi caah cun zeidah kan tuah ve lai? Cun mi cheukhat nih Kei cu Pathian ka thei tiin cheuhra cheukhat pek zong an duh ti lo. Biakinn saknak zong thawh zong an duh fawn lo. Peknak lei uh, hawi cu chim chim ngam a si, chim ngam a si ti lo. Peknak hawi cu lai Farasi ti si cun Farasi mi lawng nih tuah phun ah an kan tuah fawn, an kan ruah fawn a si men lai. Pianthar hi zei set hi dah chim lawng hi maw a si ko hnga? Pianthar hi pianthar nih hin zeital a hrinmi a um awk a si lo maw?
si si voi tampi kan chim nain chim biapi tukmi si tlawmpal te ka vun nolh ṭhan lai. a sau deuh sual si le kan van i ruat thiam lai pianthar zeidah si ti kha a biahalnak cu si maka fian ternak pehpar ah khan ka piang tharai timi hna zong kha peknak an duh ve hlei ti lo i peknak an duh ve hlei ti lo a donghnak a phi chuahmi cu an pianthar siah cun pianthar nih theitlai a ngei lo maw ti khi biahalnak pathum a halmi pin ah khan Ka piangthar ai timi hna zong kong zongah khan bia hal chim a kha biahalnak thil tampi khi si. Hi pakhatnak van chim ka duhmi cu pianthar cu zeidah si? Pianthar a um hmasa biknak cacang cu John dal thumnak si. Uh, Jesuh le Nicodemus bia nih ruahnak kan si. Uh, Nicodemus cu uh, hruaitu zong si, mirum zong si, cawnpiaktu zong si, milian ngan a si. Hi Jesuh he an i ton tikah Jesuh nih bia rak lehmi cu na hrin ṭhan a hau tiah a ti. Nicodemus zong nih a rak fiang ve lo. Fiang lo i zeitindah a upa cangmi cu ka nupa chungah ka chuah in hrin ṭhan cu ka si khawh lai tiah a ti. Hi Jesuh nih a lehmi cu hrin ṭhan cu thli he, thlarau rianṭuannak cu thli he ai lo. Thli hi khoika na ra i khoika dah kal ti na hngal lo. Sinain thli a um, thli a hrang ti na hngalh nain Khuazei in dah dah dai khoika kal ti na hngalh lo bantukin Thiang Thlarau rianṭuannak cu a si. Cucaah cun na hrinṭhan hau kan ti tikah na khuaruahhar hlah, biangai tein kan chimh. Thlarau in na hrin ṭhan lo cun vancung pennak chung na lut kho lai lo a ti. A sullam cu thlarau hrinṭhan timi cu aa, kan nu le kan pa nih vun kan hrin ah nunnak thar he nunnak he kan chuah bantukin thlarau nih khan nunnak thar he a voi hnihnak an hrin an hrin a hau tinak khi si ko. Ka nu nih a rak ka hrin ah khan pumsa he lawng ah rak ka hring lo i nunnak he a ka hrin. Cu bantukin makha nunnak ka nu nih a ka hrinmi nunnak kha si ti loin nunnak a dangte kha thlarau sinin ka co ṭhan hau. Mah cu hrin ṭhan cu sakaw a fawinak bik i chim a si siah cun zeitin dah kan hrin ṭhan khawh lai tiah cun na hrin ṭhan khawh nakhnga ding ca na chungah thlarau a lu a hau. Ho chung lawngah dah thlarau a luh tiah cun a thimi cung lawngah thlarau a lut. Cu a nungmi a thih khawh nakhnga ding thi ṭung i a nun khawh, thlarau lei lawng i thih i thlarau dang a luh khawh nakhnga ding lam pakhat cu zeidah a si ti cun Jesuh a thihnak kha ka thihnak bak ka si tiah i ruat law cross ah khan thi law cross ah ka thi tiah i ruat law cu mithi bantuk i nai hmuh bak ahcun thlarau nih na chungah hmunhma run lak lai i cu Voi dang in a ngeih bal lomi thlarau nunnak thar na chung i a vung um bak khan mi hrinthan cu na si i Pathian mithmuh ah mithar ah nai cang lai i na ziaza hlun vialte kha nikhat hnu nikhat in tlau hram ai thawk lai mithar na sinak theipar kha lang lai atu na bia kan halmi kha piangthar na hrinmi theitlai um lo maw ti um ee kalati dal nga cang kul cang hnih a tanglei na rel siah cun dawtnak zawnruahnak zumhtlak sinak khi thlarau theitlai pakua khi a piangtharmi nun ah a tlai pengmi si i maka khi thlarau theitlai khi amah Jesuh character ziaza an si kan vin pian thar bakin Jesuh he kan nun ai lo awk si Jesuh nun lo chin lengmang in kar kan hlan awk si Jesuh cu kan lo dih phu ngai ngai lai lo nain Jesuh mui he khan i lawh chin lengmang in kan kal awk a si macu cu Khrihfa nun cu a si awk a si. Pianthar i a theitlai cu Jesuh nun lawh chin lengmang lei i ṭhan kha a si ti hi a biahalmi kha tawi tein vun leh ka duhmi a si.